Mara Kundias, l'axbar lɛali di tabrat. Ma teslam di lpost kra n musiba yeḍran di ddunit, acu txeddmem? Tilawin ad ruḥent ɣer ljiran-nsent, ad sent-ḥkunt kulci. Irgazen iẓayen cwiya di ṭṭbiɛa, ad rjun arma d tameddit ad ḥebbiren ɣef ayen slan, Dɣa di lqahwa neɣ di tḥanut ad ɛawden ayen i slan i leḥbab-nsen. Bunadem ur yezmir ara ad isusem mi ara iqabel lexbar, yessefk-as ad iccehhed i wiyaḍ ɣef ayen yesla, ɣef ayen yeẓra. Akka i aɣ-ixleq Rebbi. Daymi i aɣ-d-ifka watmaten-nneɣ i wakken ad nesɛu lemwansa d lmɛecra deg wagar-nneɣ. Win iqablen Sidna Ɛisa Lmasiḥ am umeslek-is, Isefk-as ad iccehhed i wiyeḍ ɣef wayen yufa, i wakken ad issnen ula d nutni lxir-nni. Nutni mazal ur fhimen ara, ḥesben bunadem-nni yehbel, mazal ur d-ikkes ara ṭṭlam yesderɣalen leɛqel-nsen. Win icehhden ɣef Lmasiḥ, isefk-as amezwaru ad ijerreb tazmert-is, lmaḥiba-s, lfraḥ d lhala i yettak Lmasiḥ i win itteklen fell-as i leslak. Dɣa ad iccehhed imiren ɣef annect-agi i wiyeḍ. Ila zik, yiwen isem-is Andrius, deg leɛmer i yeẓra Sidna Ɛisa s wallen-is, lameɛna yesra aṭas fell-as. Yiwen wass, imugger-it udem ɣer udem. Bihenfi, iruḥ, isiwel-as i gma-s, yenna-as, Nufa Lmasiḥ! Rwaḥ yid-i ad teẓreḍ ula d kečč. Iwwi-t imiren ɣer Ɛisa. Yiwen wass inna Ɛisa i Ṣeḥla yiwen umejnun, inna-yas, Ruḥ s axxam-ik, aḥku-yasen lxir ameqqran i k-ixdem Ssid, amek i ḥun fell-ak. Argaz deg-s iffɣen lejnun iruḥ yeḥka-yasen, beṣṣaḥ at uxxam-is ẓran lxilaf imi yuɣal di leɛqel-is. Kunwi iḥessisen, iyumnen, a bdut aḥekkut i wat uxxam-nwen ayen yexdem fell-awen Lmasiḥ. Yella yiwen zik yellan d ṭṭaleb n Sidna Ɛisa. Medden di yiwet temdint ḥermen-t ad ihder, ad isseḥfaḍ s yisem n Sidna Ɛisa. Lameɛna yenna-yasen Buṭrus, Nekkni ur nezmir ara ad nessusem ɣef ayen i neẓra, ɣef ayen i nesla, alaxaṭer yessefk-aɣ ad nili d inigan zdat medden akk ɣef leḥwayeǧ-agi. Pulus, ilan d ṭṭaleb nniḍen, yenna-d, Ur setḥaɣ ara deg Inǧil. S tazmert n Rebbi, yella ɣef leslak mkul win yumnen. Daymi, ay aytmaten d isetma, ur nezmir ara ad nsusem ula d nekkni deg radyu, ad ken-nexber lexbar-agi n lxir, mi mazal ila lweqt ad t-tqeblem. Ssutren-aɣ medden, Acu ɣef ur tettɛawadem ara kra nniḍen? Ad tesɛeddim kra lmuziga, kra lexbar n ddunit. Acuɣef dima d inǧil? Acuɣef? Ala xaṭer tesɛam tesɛam stul n wass ad teslem lexbar n ddunit d lmuziga. Lameɛna cwiṭ-agi lweqt, mkul durt ad teslem belli qrib ad tfak ddunit-agi. Igenni d lqaɛa ad fennun. Lameɛna awal n Rebbi ur ifennu ara. Yelzem-aɣ ad nexber belli tura d lweqt n leslak. Tura mazal tzemrem ad tqerbem ɣer Sidna Ɛisa, ad tqeblem leslak-is. Lameɛna iqerb-d lweqt mi ur tezmirem ara, mi ara yeffut lḥal. Yettwekteb Sidna Ɛisa yemmut, iɛateb, yeḥya deg lmegtin, ass wis tlata. Tuba, d lɛafu n ddnubat, ttubecren s yisem-is. Yessefk diɣen Ad ittubecer i leǧnas irkul. Ata yal aqbayel llan gar leǧnas n ddunit. Acḥal yid-sen mazal ssɣaren ulawen-nsen ɣef Inǧil. Ɣurwet yiwen wass ad tendmem mi ara tafem ifut lḥal, tewwurt lǧennet teskeṛ fell-awen. Bless in Isa ulac tudert ula mek ad idireɣ

Id ak aned usdukli. Ad ilin medden di taddart-ik, ur neɣri wara. Amek ara yessnen Inǧil, ma ur tcehhdeḍ ara s laman-ik? Ma telliḍ d lmumen n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ssken-asen s tikli-inek lɛali, belli Sidna Ɛisa ikes ddnub-ik, belli d netta i k-yefkan tazmert ad telḥuḍ di luqam, Amejnun-nni, imi yuɣal deg leɛqel-is, yuɣal s axxam-is, yeḥka-yasen ayen yeḍran, diɣen ẓran ibeddel. Lmumnin, ttusemman d At Nneyya, d arraw n Rebbi mebla lɛayeb izedɣen gar lǧil iɛewjen, ifennun. Daymi i sen-iqqar Rebbi, Ilit am tafat icɛacɛan di ṭṭlam. Xedmet kulci, mebla asgermed, mebla aǧeddel, I wakken ara tili mebla lumuṛ. Ad tcɛecɛeɣ akka gni tafat nniwen zdat medden, i wakken ad ẓren lecɣel nniwen lɛali, ad ḥemden Ṛebbi. Tudert lmumen deg Ɛisa Lmasiḥ ittili am inǧil neɣ tabrat ittwassnen, ittwaɣren s imdanen akk. Di tabrat-agi yers ayen ixdem, ayen iqqar, ayen yella di tikli-ines kull ass lmumen-nni.

Ad tinim, ɛni di tmurt inselmen yessefk-as i lmumen deg Sidna Ɛisa ad iccehhed ɣef laman-is? Axir-as ad isusem. Yettwakteb di Zabur, Wid i yefda Ṛebbi seg ufus n buzemmik, ad yini akkenni. Yiwen uderɣal i yesseḥra Sidna Ɛisa ur yessin ara ad ihder mliḥ. Lameɛna yenna-yasen i wid i yesdizzin, Ssneɣ yiwet lḥaǧa, zik lliɣ d aderɣal, Tura ttwaliɣ. D ayen kan, lameɛna wid i t-iẓran fehmen. Ilaq a nheggi kull ass, a nǧaweb s ssahla d lmekabra i win i ken i win i aɣ-issutren ssebba n timerjiyut-nneɣ. Mkul yiwen i aɣ-issutren acu d laman-agi i nesɛa deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ṛebbi yessiwel-aɣ a nili d inigan-is. Bulus ilan zik D rasul n Sidna Ɛisa, yufa iman-is, wissen acḥal d abrid, di lḥebs, imi ibeccer Inǧil. Lameɛna idum di ccehda-ines, ur isusem ara, ur iseḍḥi. Ḥassiset i ccehda-ines. Yiwen wass imi ibedd zdat ugellid n tmurt-is, inna-yas, Ḥesbeɣ iman-iw d aseɛdi ay agellid aɣribas, imi ara ccarreɣ ass-agi zdat-k ɣef leḥwayeǧ-agi akk yecetkin fell-i udayen, a lxaṭi tessneḍ swaswa leɛwayed d ddeɛwat n udayen. Deg leɛnaya-k ihi smeḥs-iyi s leɛqel. Tikli-inu ssnen-tt akk medden si temẓi-inu, a lxaṭi ttwarebbaɣ di Bit Lmuqeddes di talmast n lǧens-iw. Ssnen deg waṭas ayagi, ma bɣan ad t-cehden, ɛiceɣ d Ifariziyen s lqanun, lferqa, ideyyqen n ddin-nneɣ. Tura wwin-iyi-d ɣer ccerɛa a lxaṭer ttrajuɣ ad kemmel lweɛd-nni i yewɛed Rebbi i lejdud-nneɣ, win ttmennin tnac leɛrac nneɣ iɛebden Rebbi am iḍ am ass. Ɣef ddemma n timerjiwt-agi ay d-cetkin fell-i medden, ay agellid. Acu ɣef tɣilem d lmuḥal i Ṛebbi iseḥyu-d lmegtin? Wama idehher-iyi-g iman-iw, isefk-iyi ad xasmeɣ s ẓẓewwer i isem n Ɛisa Lmasiḥ. D ayen xedmeɣ di Bit Lmuqdes. Rriɣ di lḥebs aṭas n lqadisin imi i yettunefk lameṛ deg imeqranen muqeddmin, mi ten-nɣan Ruḍeɣ ameyyeḍ. Ɛaqbeɣ-ten acḥal abrid i leǧwameɛ irkul, zemlalayeɣ-ten ad kefren. Mi zeɛfeɣ nezzeh fell-asen qehreɣ-ten armi d timdinin tiberraniyen. Ɣef wayagi i ruḥeɣ ɣer Ccam s lamer d rrḍa imeqqranen n lmuqeddmin. Yettnaṣfa n wass ay agellid, walaɣ deg ubrid yiwet tafat i d-iruḥen deg igenni Tecɛecɛa-d Ziyid nekk d wid iddan yid-i. Acɛecɛ-ines iɣleb win n yiṭij. Neɣli akk ɣer lqaɛa, sliɣ i ṣṣut i d-iqqaren s tɛebranit, A Caɛul, a Caɛul, acuɣef i tqahreḍ? Yewɛer fell-ak ad d-tewteḍ s ṣṣeq anzel. Ǧawbeɣ, D acu-k a Sidi? Sidi yenna-yi-d, Nekk d Ɛisa-nni tqahreḍ. Lameɛna kker, Bedd ɣef iḍarren-ik, ar xaṭer ḍehreɣ-ak i wakken ad k-rreɣ d axeddim d inigi ɣef leḥwayeǧ teẓriḍ, d tid ɣef ara tḍehreḍ diɣen. Ad k-selkeɣ seg ifas n medden lawk si leǧnas akk ɣur-k ceyyɛeɣ, i wakken ara tiliḍ lliḍ allen-nsen ad bernen si ṭṭlam ɣer tafat, si tazmert n cciṭan ɣer tin n Ṛebbi. ad asen-ittunefk lɛafu n ddnubat d lwert, nutni d wid ittuqedsen s laman yis, yis-i. Akkagni, ay agellid aɣribas, ur ɛusseɣ ara awaḥhig-nni, lameɛna xebreɣ wid n Cam d imezwura, dɣa wid n Bitelmuqdes, tmurt n Hudya, tiɣnat leǧnas, ad tuben ad uɣalen i Rebbi, ad xedmen lecɣel yuklalen d tuba. D ayen i yeṭṭfen udayen di lǧameɛ n Bit Lmuqdes, ɛerḍen ad iyi-nɣen. Lameɛna, imi i yi-iɛawen Rebbi, ttbeddayeɣ arma d ass-agi, cehdeɣ zdat imeẓyanen d imeqqranen, ur qqareɣ acemma, acemma, ḥaca ayen nnan lenbiya d Musa ad yeḍru, yeɛni, yessefk ad yeɛteb Lmasiḥ, imi ara d-yeḥyu d amezwaru seg lmeggtin, ad ixebber tafat i lluma d wat leǧnas. Imi ihedder akka i uhudu-ines, Fastus yenna-d s lǧehd, Iffeɣ-ik leɛqel a Bulus! Lkutra n tmussni-inek tessufeɣ-ak leɛqel! Bulus yenna, Ur yeffiɣ ara leɛqel a Fastus yelhan nezzeh, lameɛna qqareɣ imeslayen n tidet sdiɣen leɛqel. Agellid yessen leḥwaǧ-agi, heddreɣ-as fell-asent s ttaḥqiq, a lxaṭer ḥeqqeɣ ur asen-ffiɣ ula yiwet deg-sent. Mačči s tuffra ay ttwaxedment. Ɛni tumneḍ s lembiya ay agellid aɣribas? Ssneɣ tumneḍ. Aɣribas yenna-as i Bulus, S cwiṭṭuḥ, ad iyi-tessimneḍ ad uɣaleɣ d amasiḥi. Bulus yenna-as, Awufan a Rebbi, s cwiṭṭuḥ neɣ s waṭas, mačči ala keččini, lameɛna wid irkul yesmeḥsisen ass-agi, ad uɣalen am nekk. Ḥaca, dagi icidan-agi. Kečč yeɛessisen, tura mi tesliḍ cihada n Bulus, amek ara tcehdeḍ kečč ɣef laman-ik deg Lmasiḥ? Iwumi ara tcehdeḍ? Bdu s wat uxxam-ik, s leḥbab-ik. Init-asen, Immut Lmasiḥ ɣef ddnubat-nneɣ, yeḥya-d ass wis tlata, ila ɣef uyeffus Ṛebbi ad iceɛfeɛ fell-asen. Init-asen, Ayen ixdem fell-ak Lmasiḥ, Dɣa ad ẓren tikli nek lɛali, ad slen i tameslayt-ik, ad cekkren Rebbi, ad amnen ula d nutni belli tella tazmert d yisem n Sidna Ɛisa. Sseǧhed iman-ik deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ayen tesliḍ tesselm-it i medden ṣṣadeqin izemren ad t-sḥefḍen i wiyeḍ. Amin. Ḥasis d mkul durt, inuba yagi. ɣef lweqt-agi, yerna nettɛawad-it ass n tlata ɣef tesɛa deg yiḍ di Lalǧeri, ɣef lɛecra deg yiḍ di Fransa. Ma ɛejben-awen nnubat-agi, ketbet-aɣ i wakken ad ken-ceggɛeɣ Inǧil la akked leqraya n Wawal Rebbi ma tebɣam. Ketbet i boîte postale 102 38 Grenoble, France.